Sigand Nyamgondho Wuod Ombare. Maendi en achiel kuom bende thuond Luo ma nodak hignigo madirom mia auchiel kata mia abiriyo mosekalo chien e alworano endi mar Nam Lolwe, kamoro ni Nyandiwa ei Gwasi ei Suba. Nyamgondho Wuod Ombare ne wuok e anyuolano endi mochando ahinya kata bende magwonyore gi pado to gino endi manyalo kelonegi mogo e mesa ne en mana kaka idhi e kiluwa mar nam mi gichiko kanyo endi gino miluongo ni mgondho wira mano ne tich maduong' e jereno endi Nyamgondho nohero dhi odhiambo kodhiambo kendo nochiko migondho mare kogeno ni samoro wang' noyudie gimoro bang'e. Bende ne en jagono endi ma wuotho awuotha e dho wedhe mondo bende oyud gino endi monyalo chamo. Maendi omiyo bende nokosik kamoro achiel, nosiko kowuotho bende omany gimoro odog godo pacho nikech Kiluwa mar rech ne en gimoro maduong' ahinya e piny Luo to moloyo ne jogo eki ma nodak e alworano endi mar Nam Lolwe. Chieng' moro achiel godhiambo ka bende nochiko mgondho mare, nyamgondho nodhi mondo bende oywa mgondho oko to ka nowinjo pek mar mgondho to nobedo gi wuoro ahinya. mi noparo ni omako rech maduong' ahinya. To ka nogole oko, noyudo ka en dhano madhako, mi luoro nomake mowacho ni mondo bende odwoke e nam. To dhako niendi noloso kode ma gitimo winjruok ni mondo gikendre okawe kaka jaode motere pacho. To bende ne gitimo singo kapok notere pacho mong'iso nyamgondo ni abiro miyi gimoro amora midwaro mak mana kik ing'is ng'ato kuma bende igola. Maendi Notimore kama mi nyamgodho okawo nyako niendi motero pacho bende kaka ne giwinjore motelo ne mano. Bang' kinde manok ahinya, nyamgodho nobedo gi mwandu miwuoroe malich ahinya machalo kaka dhok, rombe, diek kaachiel gi gwen. Maendi nomiyo nyamgodho obedo gi ng'ayi e chunye mi nochako timbego eki mag mer koda medo mon, ma nochwanya ahinya mi ochande mopenje ni ang'o miyo itimo kamaendi. To kane nyamgodho owinjo kama, to nong'ise ni in dhako adhaka ma bende nakwanye nam niendi, inyalo loso koda nade niendi? Bang' winjo mano, iye nowang' ahinya. Wira nyamgodho noketho singo mane giketo ka ginie nam seche mane girado e otielono mokwongo. Omiyo nowuok moluwo yo modok e nam kama bende nogolie. Bang' mano, mwandu duto te mag nyamgodho, dhok, diek kaachiel gi gwen gi rombe noluwe mi odok kode e nam kucha. Kane nyamgodho oneno kamano endi, en bende nowuok achiel kachiel mondo obi oluw jaode kama nodhiye. To kane ochopo machiegni gi nam, to noting'o dhoge mondo oluong'e. Gi kanyo nogo, nyamgodho nolokore yien mineno nyaka kawuono e piny Gwasi. Kendo bende gigo eki kata kuonde mane dhoke ka onyono pod nitiere nyaka chir kawuono. Kama rombe nonyono pod inyalo ne nyaka kawuono. Maendi jomoko yie, jogo malemo, joma go ndagla, jogo ma juoke oyie ni pi motuom kuonde ma dhok nonyono kande nigi teko mar chango kendo bende misengni itimo e tie yien niendi mondo bende ochang gik moko kata tuoche moko mopogore opogore tudri koda an ajwang' junior mondo ami sigana mamoko mag luo machal kamaendi chieng' machielo sigand